Di navbera bîr û peyvê de cedeliya heye ku hiştiye mirov ber ve pêş biçe. Çimkî rolek peyvê sereke heye ku mirov pê hişyar bibe û pêş ve biçe. Ger pêşketina mirov tenê bi hiş hiş bûya, gelek giyandarên din jî hene ku hişê wan jî kar dike, mînak meymûn. Lê hişê wan bi pêş neket, bi baweriya min ji ber ku Zar û zimanê wan wanî têgihîştinê nebûye, nikarîbûn nikarîn bipeyvîna loma hişê wan jî bi pêş neketî. Tişt bi nav bûne şoreşek di jiyana mirov de rûy daye. Ew tişt jî bi peyvê bi nav bûne. Nav yanê peyv. Gavan ji mar hatine bi navkirin dîsa bi peyvê bi nav bûne. Danîna ji ma re ji şoreş dûnya danîna ji ma re jî şoreşek bûye. Gava nivîsandin hatiye meydanê li ser bingeha nav ji mar û peyvînê hate meydanê. Ew jî şoreşek din bûye. Ca wan şoreşena çend kargêrî di jiyana merov de kiriye kirine. û şaristanî anîne meydanê. Bê guman bingeha wan şoreşan li ser bingeha peyvê bû. Li gor ayatê Quranê gerdûn ji peyvê hatiye dirustkirin. Li gor ayata Quranê gerdûn tev bi peyvê çêbûye. Gava Xwedê dibe hebe di cida çêdibe. Wek. Ez dibînim hemû ol û şoreşên ku li ser rûyê zemîn rûy dane bi bîr û peyvê dest pê kirine. Wek ayetê Quranê di bînê de Al Umran de dibê Ela yuxlequ ma yeşa'u iza qada emran fe innema yequlu lehu kun feyekunu. Peyve. Yoxta bê tiştik hebê he dibê yanê hazir dibê. Ev bi peyvê ye. Ca ramanên merov hebûn bi peyvê hatine wergerandin û ketine kar. Û bi peyvê ji bi peyvê jiyan bûye. Ger muslimanan rojê pênc caran banga navê xwedê xwedêyê xwe Allah ne kirbana û olên din jî wesa rojane bang Allah, Qaddos, Yahyaho, Ahora û Tawus yên din ne kirbana, xudawandê wan ew xwe jî jiyan ne dikirin. Li gor bîr û ramanên min xudayê me kurda û Allahê muslimana û filan cuda ne. Yanê Binirîna min, ez dibêjim Xuda û Allah ne yek in. Xuda cuda ye, Allah cuda ye. Çimkî Xuda tiştekî madî ye. Allah tiştekî Allah tiştekî manewî ye, Xuda tiştekî madî ye. Tiştekî ala tune ye ji bilî nav, nav jî peyv e. Loma jî Musliman gava ala didin zanîn dibêjin ala kaînûn manewî. Loma ez dibêjim ala tenê nav e, nav jî peyv e. Çînî dibêjin ger tu bixwazî hişê mirov binase bi dengkirin bide. Yûnanî dibêjin, bîstina tiştê xerab baştir e ji bîstina gotinên xerab. Mamoste Mihemed a Çînî a bi êdî ji ber deng qut bû, deng nehatine, heger tu karibe em memnûn in. Çînî dibêjin ger tu bixwazê hişê merov binase bi dengkirin bide. Temam. Yûnanî dibêjin bîstina tiştê xerab baştir e ji bîstina gotinên xerab. Rûsî dibêjin şûr wek tîran e ku ji kevanê bi derket venagere. Alman dibêjin her tiştê ku ava bûye bi demê re diherife, hildiweşe. Her tiştê ku dê ava bê jî bi axaftinê hildiweşe. Ca em cema Efrînî jî dibêjin bes şor ketin îşa ew îş bi serî nabin. Îngilîz dibêjin, Çivîk bi fîxanê tê nasîn, merûv bi peyvînê. Fransî dibêjin, Peyva baş me ra bi şakirin dide, karê baş me ra bi hûskirin dide. Hindî dibêjin ger dengkirin ji zîv e ji zîv be bêdengî ji zêr e. Japonî dibêjin zimanê bi dirêjiya sê nûfirkan dikare merovê bi dirêjiya şeş pêyan bikuje. Îspanî dibêjin sekê pir rewî bi me re nagire. Portugalî dibêjin peyva derew ji dostê xwe re bêje ger xeber neda ya rast jî jê re bêje. Îtalî dibêjin di navbera gotin û kirinê de derya hene. Kurd dibêjin merov di zimanê xwe de ye û dibêjin gotinek xweş buha li dilo ye. Min jî gotî ger zimanê merov şêrîn nebe ew şêrîniya dinyê tev bixwe ew şêrîn nabe. Merovê devxweş yan zarxweş Dirîna xwe û yên derdora xwe rehet dike. Loma dibe merov tim û tim gotinên xêrê û dilxweşiyê bide pêş. Ta merov ji jiyana jiyanê sar nebe û li dûy armanca xwe biçe. Ku der merov bişke, nujdar yan cebarcî dicebirîne û derman dike Lê dilê merûv bişk e, tenê bi peyvê xweş derman dibe û dicebire. Çi şerê biçûk yan mezin bi peyva xerab dest pê dike û bi peyva ciwan jî vedimire. Merûv bi peyvê xweş û ciwan zû digihîne armanc û meremên xwe. Kurd dibêjin ziman kilîta dilan e. Pendek kurdî din jî heye, Dilê birîn bi zarê şêrîn tê kirîn. Yanê zimanê şêrîn dikare her dilekî ber ve xwe bikişîne û di nav de dilê bi birîn. Çimkê çendê dilê merov bi birîn be, gava kesek Bi wî re bi zimanê xweş û nerm yan şêrîn bipeyve, hingê êşa wî mirovî wê mirovê dil bi birîn û kul qû dibe. Dilê wî jî ji ew kesê ku vê re bi zimanê şêrîn dipeyve nêzîk dibe. Loma hestkirîtrîn mirov, mirovê zimanxweş e yan Dev xweş e. Çêrokek din em kanin bêjin ew di cevat ji filklorê kurdî ye, divê paşayekî xewnek diye ji peyayên xwe re gotine xewnzanekî bînin ev xewna min şirove bike. Diçin xewnzanekî tînin huzîra pêşe rûdine divê paşa xewna xwe jê re dibêje. Xewnzan dibe paşayê min. Digot xewna te, tu yê ji berî zarokên xwe bimrê. Paşe fermanê dide dibe serê vî bibrin. Û carek din ji zilamên xwe re dibêje, Xewnzanekî din ji min re bibînin. Derin digerin li nav mîrgeha, li nav filana digerin xewnzanekî din dibînin, tînin. Ber pêşe da tînin. Carek din paşa xewna xwe ji wî re jî dibêje. Ew jî dibê paşayê min li gor xewna te temenê te ji temenê zarokên te dirêjtir e. Re dibe paşa dibê kûzek zêr bidin vayî. Bizane eyna şor e, bes şêweyê gotinê. Yanî şêweyê axaftinê gelek tesîra xwe heye li karê dîplomasî, li karê eleqata, li pêwendiya, li her li heta hevaltiyê, li heta li bi pîreka xwe re tu wexta bi şêweyê tu biaxifê te gul min a gelek ferq dike. Wexta tu bê çikerema xwe tasek avê min dil kuyê wexta tu bê tasek av min diley Ev ferqek pir mezin e. Diranê ji dirê ne, jehra mal ji dirê ne ya merûv ji zimê ne. Ciwan. Darekê biçîn bila ber bigire, gotinekê bike bila ser bigire. Gotin heye zêr e, gotin heye jehr e. Gotina rast komê me re xor dike. Dirê jin ew em ê ser arin. Tiştekî din heye. Merdî, merov di rûyê me re de bipeyive. Ev jî heta dawiyê çi sîfetên sê nene Dikwane li gor peyvê wî teqîm bike. Yanê wexta eke dîsa bên merov filan merova dibê filan merova çû ye yanî merovekî zana ye dibê kur û dibê gotinê wê gotinê wê eyne kevrê kûşane. Yanî însanekî zana ye. Yan dibên Aşna insankî aşna eke bên aşnayê nabên aşnaye. Divê gul ji devê wî dibarin, divê kur û gul ji devê wî dibarin. Merovikî dilgeş be dibê miriya ji tirbê radike. Merovkî berawîn bê dibên li ba dike ya tê werdide. Terz be, merovekî terz be divê la ber de şornêre. Divê şornêre, yanî terz e. Wexta bê bê heya bê dibên gewrî dûz e. La jû biger gewrî dûz e. Wexta bê helwest bê dibê şormihêkî ye. Wexta gelo ji wê dibên defsiste. O dirêj e va heta dawiyê em di virda ez pê ew dikim bi kutayî tînim û ez gelekî spasiya we û guhdarîya we dikim. Gelek gelek spas. Gelek spas Kak Muhammed. Pir dolemend bû, pir rengavrenk bû. Vîdarim dest xweş be. İnşallah ba ana çi bêjin yek îzafeyek biçûcik. Dibêjin san ji bo fêrê axaftinê bibe peyvê bibe du sal sê sal çar sal jê lazim zarokê çar pênc sal jî kare qise bike lê gelek dimirin û zimanê xwe nizanin kar bîne yani heta mirinê ew kul dibîne dilê wan de nikere hemû kes zane peyva rast jê wê de bikar bîne ja kirim kin heger hem teqîbatê we hebin li ser gotina kak Mihemed hem îdafatê we hebin ji menatiqê me ji xwe esa min digot mesela herêkê ji me evê ana hazirin şorek gotinek peyvek anî bana me kişa îzafe kiriba wê çi xwesî xweş biba. Lîstik dimîne ev pey ev ev pêşneyar eger piştî ev civîname xelas be jî ê gotinên bên bîra wî ku Kak Mihemed negotibe karin ji me re bişînin ser sefha rê bînin. Kirem kirin eger kesek hebe dixwaze şikê pirsyareke bike ji Kak Mihemed yan jî

Spas. Hiştin dij ye, dixwazim wekî dafe bikim. Nizanim belkî wîna di cîz indi gotibin. Em gelkî di nav me de ev gotina dibê, Xweş dibi şûna xincera, xweş nabi şûna xebera. Ya nebikim. Gelekî spas. Spas ê ji Doktor Ridwan re û ji we hemiyan re. Ew pêşniyaza Doktor Ridwan bû. Geran ke. Tak Esen. Şeva xweş bi hemî gelek spas dikim mamosta Mihemed rastî jî gelek em mustemtî bûn ev muhadireyekî gelek xweş bû û gelek girîng bû eyne zeman de. Yani te Te ser meselî ûl û felsefa teqrîben bi rastî jî yanî pê bêjê tu felsefeyê zerdeştiyan te ewnî ser ziman. Yanî eynen ême senterî ême mirovatiyê ye. Li senterî mirovatiyê de mebdeekî me yê zerdeştiya heye. Ew e bîrê baş e, gotinê baş e, karê baş e.

Yani tu bi kar tînê. Her sê ev mebdaê me ku em pê îtiraf dikin û mebdaekî muqedesê ceme ye em ser wî tiştî karê me em dikin tanî ser ziman gelekî muhim e. Yani gotin tarîx hemî hatî guhartin. Ev şerri di dîrokê de hatî çêkirin bi gotin hatî çêkirin. Ev xerabiyê ku tê çêkirin dîsa bi gotin hatî çêkirin. Ev başî jî hatî çêkirin dîsa bi

Carna ji bo peyvekê niha mesela em em li welatekî dijîn Iraqek federalê dibe got cengek li dar keve çend peyv li destûr hene ne zelal yani her kesek ji xwe re li gor xwe li gor berjewendiya xwe wê peyvê bi kar tîne. Ev dibê jî destûr wilo û ev jî dibê destûr wilo û destûr jî peyv in. Destûr çi ne? Destûr peyvê nivîsandî ne. Gerek de ew kesê em dixwest ez îşaretê vê bikim. Ew kesê go bi taybet yanî niha em bînin ser rewşa xwe. Ew kesê go diçi bi navê me, bi navê me diştexile, bi navê me diaxive, bi navê me diçe danûstandinê dike. Dibe ku peyvek yanî çarenivîsa me biguhere. Çarenivîsa miletekî neteweyekê yanî peyvekê dibe bê Em xwesî xwedî kulturek şefehî dolemend in. Pendê me gotinê pêşiyan ewqas e pir in û ewqasî jî em bêhişin û em tu wekbêje tiştekî kom na dûr karibê wekbêje gotina me xurt bike bê bihîstin cem alemê cem dorawsa û wekbêje cîrana û cem xelkê çi hiştî em ewqasî bi qewet bin Ji alî ruhî di û qasî bêhêz bin û bê wek bêje bê peyv bin. Cem me di menteqa Bota de dibêjin, dibêjin ziman firaxa raman e. Rast. Vije ew tişta ku tekerem kirî te sual kirî ê me ez dibêjim belkî bi vê meselê ve girêdayiya. Mişkila me di ramana me de ye ne di zimanê me de. Û bi erkê xwe re bûn. Di nisbet ji ew kesin ku gi pêre mezin bûnin pêncî û neh salan em hevbûna ez dikin. Yanî temenekî mezinî dirêj e ku gi merov pê pir dêş e. Em çi bikin ez benî xwe yanî te dî eger bi hawariya merov bi

Li vê meselê wekî gotî heq derkevin di berê vê meselê de vê babatê de bixebitin û serî hevdû kom bibin bibin hêzek waribin tiştinî boş ji milet ro ji poşarûjê zor û kut xwe û ji nevî xwe re çêkin. Heta carek dê bimînit xêr û xweşiyê dê êvar baş û heta nêzîk êvar baş û dubare spas ji bavê Siyamend re gelek gelek spas kak Mihemed